Ableaziz oca, edebiyatqa nasıl kirdiñiz, nasıl eserlernen?
Men icatnen erte oğraşıp başladım, tap mektepte oquğanda, bu biñ doquz yüz elli dört senesi. Men daa yedinci sınıfta oquğanda başlandı. Meni Divar gazetasına muarrir etip tayinlediler, mektep Divar gazetasına. İşte, o vaqıtta mektep Divar gazetasını çıqaruvnen oğraşır ekenim, aynı vaqıtta özüm de şiirçikler, ikâyeler yazıp başladım. Ve birinci şiirim biñ doquz yüz elli dört senesi mayıs ayında rayon gazetasında, bu Samarqand vilâyetiniñ Qaradarya degen rayonı bar edi evelden, şimdi o rayon yoq, o Kattaqurğan rayonına qoşuldı, işte o rayonda çıqqan rayon gazetası bar edi, şu rayon gazetasında Bizim bağçamız degen. Şiir basılıp çıqtı. Ebet, men o vaqıt üzbek mektebinde oquy edim. Daa qırımtatar tilini bu qorantada laf etkenimizden ğayrı edebiy til olğanını da bilmey edim doğrusı. Ve nasıl olğanını da bilmey edim. Ve üzbek tilinde yaza edim şiirlerini de, maqalelerini de. Soñ biñ doquz yüz elli altıncı senesi Birinci sevgi degen menim ilk ikâyem yazıldı, o şay da basılmadı, alâ bugün tura o mende. Ve soñundan rayon gazetasında ve Respublika balalar gazetası çıqa edi, Lelniñ uçqunı degen, o gazetada menim şiirlerim, maqalelerim, ikâyeçiklerim çıqıp başladı. Zaten mektepni bitirsem edebiyatçı olmaqnı arz ete edim. Ve mektepni bitirgen soñ da men Samarqand şeerine keldim. Samarqand devlet universitetine vesiqalarımnı teslim etecek olıp baqsam, bir çoq nevbet, onda qabul komissiyasına ödüm patladı. Men köyde ösken balam, daa şeer körgenim yoq. Dünya qadar adam, qorqtım. E-he, dedim, bu qadar adam olsa, men nasıl kirecem, dedim, qayttım kettim. Ve barsam, biz yatqan yerde, yataqhanemizniñ yanında Samarqand tibbiyat oquv yurtu bar edi. Barsam, onda adam az eken. Men sizge kirsem olurmı desem, attestatım baqlı. Ebet olur, dedi, siziñ bahalarıñız pek yahşı. Şu daqqası men vesiqalarımnı aldılar, imtianlarım dört-beşke berdim, kirdim. Bir yıl oquğan soñ, men oquğan fakultetimni begenmedim, meni de başqa fakultetke avuştırmadılar, şayda men taşladım, kettim Taşkentke. Ve Taşkentte men Nizami adına institutnıñ aqşamlıq institut bar edi, Belinskiy adına, Aqşamlıq pedagogiya institutı. Onıñ azırlav kursına kirdim, çünki yıl ortasında bir yere kirmey çaresi yoq. Ve ondan soñ kündüz men çalışıp başladım. Ve aradan bir yıl keçken soñ meni orduğa aldılar. Orduda eken, men soñki yılı azırlav fakultetinde, bizde qısımımızda azırlav fakulteti açılğan edi, onda oqudım. Kim dedi, eger imtihanlarnı yahşı berse, bitirip, vuzdan çağırtuv kâğıtı kelse, biz müddetinden evel sizni yollarmız. Şayda yaptım, azırlav bölüginde oqudım. Ve vesiqalarımnı Taşkent devlet universitetine yolladım. Ondan çağırtuv kâğıtı kelgenden, men bu yerde imtihanlarnı yahşı berdim ve meni yolladılar. Barıp, anda imtihan tuttum ve bütün imtihanlarnı berip, Taşkent devlet universitetiniñ jurnalistika bölügine, o vaqıt bölük edi, biz oquğanda soñ o fakültetke çevirildi. Biñ doquz yüz altmış sekiz senesi men şu jurnalistika fakultetini bitirdim. Birinci bitirgenlerden menim fakultetim. Ve aynı vaqıtta men biñ doquz yüz altmış eki senesinden Taşkent toqumacılıq kombinatı yanında Toqumacılar avazı degen Yani Toqmazlar sesi degen çoq tirajlı gazeta çıqa edi, aftada üç kere. Onda çalışıp başladım, o yerge meni işke davet ettiler. Ve ister-istemez jurnalistikanen oğraşqan soñ em maqaleler, em şiirler, em ikâyeler yazuvnı devam ettirdim. Böyleliknen, men özüm de duymay qaldım, nasıl edebiyatqa kirgenimizni. Ve biñ doquz yüz altmış sekiz senesinecez men aynı vaqıtta bizim Lelim bayrağı gazetasında iştirak ete edim, onda maqalelerim, şiirlerim, ikâyelerim basıla edi. Biñ doquz yüz altmış sekiz senesi meni o yerge işke davet ettiler. İşte, biñ doquz yüz altmış sekiz senesinden eki biñ sekiz senesinecez, qırq yıl men şu gazetada çalıştım. Başta mesul kâtip, ondan soñ redaktor muavini olıp çalıştım. İşte bu yıllarda endi men edebiyatqa kirdim, bütün janrlarda yazıp başladım. Aynı vaqıtta qırımtatar halq ağız yaratıcılığınan oğraşıp başladım. Biz Refat Ahtemov degen Müellifnen beraberlikte Ahmet Aqay lâtifeleri degen kitabnı çıqardıq. Ondan soñ ardı-sıra menim kitaplarım çıqtı Taşkentte. Bu, İrade, Bayraqqa tamğan közyaşlar ve başqa kitaplarım çıqıp başladı. Ve o kitaplarğa menim oçerklerim, şiirlerim, maqalelerim, povestlerim kirdiler. Ana, işte, böyleliknen icat ep inkişaf etti. Ve sekseninci senelerniñ başında bestekâr Edip Asanov nen tanış oldıq. O maña kelip, Ablâz ağa, men sizniñ şiirleriñizni begenem, men muzıka yazam, beraberlikte yırlar yazayıq da, dedi. Ve böyleliknen biz, ebet, ondan evel men Fevzi Aliyevnen, bestekarımız Fevzi Aliyevnen, Memet Arslanofnen bir sıra yırlarım endi çıqqan edi. Edip Asanovnen yazıp başladıq ve yahşı bile halq begengen şlâgerler meydanğa kelip başladı. O vaqıtta mına Gemiler, Zeram, Güzelim. Unutma meni kibi yırlar çıqtılar, soñ o ayrıca plastinka olıp çıqtı Taşkent ses yazuv studiyasında. Ondan soñ bestekâr Server Kakura keldi, Ablâz ağa, men siziñ yırlarıñıznı pek begenem, edepnen yazğan, maña da sözler yazsañız, dedi. Ve bu sırağa endi Memet Aruslanovnıñ, Fevzi Aliyevniñ, Edip Asanovnıñ yanına Server Kakura qoşuldı. Ana işte böyleliknen başqa bestekarlar da menim sözlerime yırlar yazıp başladılar. Men em balalar içün, em büyükler içün yırlar yazdım, yazam alâ bugün. Daa eñ soñkisi, meselâ, mına, universitetimizniñ yigirmi yıllığı munasebetinen bizim belli bestekârımız Merziye Halitovna, Halitovanen beraberlikte Yaşlıq sedası degen simfoniya yazdıq. O, yubiley künü Ukrain teatrinde yañğıradı. Aynı vaqıtta Merziye Halitova balalar içün yazğan bir sıra şiirler ve muzıkalar yazdı. Olar endi mektep sanasından yañğıray, bu eserler. Ve tek Merziyenen degil, biz Server Kakoranen, Edip Asanovnen, Fevzi Aliyevnen balalar içün de bir sıra yırlar yazdıq. Umumen böyle qaç yır yazdıñız? Menim yırım endi üç yüzge yaqınladı. Qırımtatar edebiyatında men qadar çoq yır yazğan şair yoq. Endi bu, belkim, qopa-qoralıq yapıp aytadır demek mümkün, lâkin alıp esaplap baqa bilesiñiz ve soñ özüñiz qıymet kese bilesiñiz ve başqa arqadaşlar da bunı yapa bileler. Bestekarlar seveler menim sözlerime muzıka yazmağa, çünki olar yazılğanda endi yır olıp doğa.
Ablaziz oca, ya siz özüñiz yırlamağa sevesizmi? Belkim, yırğa sevgi olğanı içün yahşı yır yazadırsız? Men kimse olmağanda özüm özüme yırlayım. Çünki mende öyle ses yoq. Lâkin balalarımda bar, meselâ, büyük oğlum, Taşkent estrada muzıkalı oquv yurtını bitirdi. Özüniñ ses yazuv studiyası bar. Aynı vaqıtta torunım da yırlay, onıñ yırları bu yerde Meydan Radiosınıñ kartotekasında bar. Qızım Elmaznıñ sesleri yazılğan Magnit lentaları GTRKda saqlana, bu Qırım Radiosında o Mevziye Halitovanıñ muzıkasına yazılğan Yunus Kandımov tarafından ve da Bilâlmambet tarafından yazılğan yırlarnı icra etken olar yazılı bar. Ve ilâhre, em Elmaz, em Üsein, em Alim üçü de muzıka mektebini bitirdiler. Apayımnıñ da yahşı sesi bar, lâkin Alla maña bermegen. Onıñ içün men yazam, olar yığlay. E, ananıñ yığlaymı? Anamnıñ pek acayip sesi bar edi. Pek yahşı sesi bar edi. Bekim balalarğa da ondan keçkendir. Ve belkim de yırlarğa sevgi ondan kelgendir sizge? Belkim de, belkim de.
Anamda tek yırlarğa degil, umumen edebiyatqa sevgi pek büyük edi. O, ana tilimizde basılıp çıqqan kitaplarnı birinci olıp oqup çıqar edi. Taşkentte ekendi. Anamnıñ ağası yazıcı edi, Memedlâ Üseinov. Qırımtatar yazıcıları kitabını, spravıçnıknı alıp baqsañız, onda bar, o, yüz yıllığı qayd etildi bir, eki yıl evelsi. O, otuz üç yaşında vefat etti hastalıqtan. Lâkin otuz dene kitap tercime etip yetiştirdi şu arada. Aynı vaqıtta özü de bir qaç romanlar, eserler yazdı. Ğaliba, tamırlarında bar, onıñ içün de anam edebiyatnı pek seve edi. Mına, başı közü sağ, Uriye Edemova. Uriye Edemovanıñ çıqqan kitaplarını birinci menden evel bile o oqup çıqa edi. Kitapnı ketirip qoluna bersem, Tañğa qadar yuqlamayıp, ökür-ökür ağlay-ağlay o kitaplarnı oquy edi. Ve başlay edi meni sualge tutmağa. Ana, deyim, ne maña ahiret sualleri beresiñiz, men daa onı oqup yetiştirmedim, siz menim qolumdan çekip alıp oqudıñız o kitapnı, dep ayta edim. Ve men balalığımda o bütün gece maña masallar ayta edi. Masal sevmegen bala barmı? Hatta büyükler de onı seveler ve anamnıñ masalları alâ bugün menim qulaqlarımda çıñlay ve men o masallarnı soñundan gazetağa da bastım onıñ adından ve aynı vaqıtta soñundan Qırımtatar bala masalları kitabını azırlağanda men o yerde bu masallarnı da kirsettim. Diycegim, anam tek bediy edebiyatnı oquvnen degil, aynı vaqıtta seve edi yırlamağa ve yahşı sesi bar edi, aytmaq istegim. Ableaz oca, mına şiir ve yır yazmaqnıñ farqı barmı? Yırlarnı nasıl yazasıñız?
Ebet, yırnıñ özüniñ talapları bar. Er bir şiir yır olamaz. Onıñ içün bunı yer yazuv kanunları bar, qanunları bar, usulları bar. Yer ğayet sade olmaq kerek sözleri ve tez, qolaylıqnen barıp diñleyicige yetmek kerek. Tasavur etiñiz, siz zalda oturasıñız, sanadar yırcı yırlay, O yırnıñ sözleri şu daqqası dame-dame sizge kelip yetmek kerek. O felsefiy olmamaq kerek. Oqup çıqıp da onı tüşünip, bunıñnen ne demek istey deseñiz, yır endi keçip keter. Onıñ içün yır o qadar sade, añlayışlı ve yañğıravuq. Seslernen bitmek kerek soñları angisiga yırlamaq mümkün olsun, qolay olsun. Meselâ, yırnıñ soñun mümkün öyle, öyle, mına böyle qıyın sözlernen aytılsa, sağır sözlernen, Onı yırlamaq qıyın ola. Meselâ, menim Edip Asanovnıñ yazğan Unutma meni degen yırım bar. Kelirsiñ bellep, bekledim seni, Bekledim, bekledim, kelmediñ, Sevem seni dep, işandırdıñ meni, Bahtımnen oynap sen neylediñ? Mına, köresiñizmi, bir yerde iç te toqtalmadan o sözler yır olaraq aytıla. Ve añlaşıla. Ana başqa yırlarnıñ metinleri de işte böyle. Neticede olar em bestekârlarğa qolay ola muzıka yazmağa. Şu sebepten olsa kerek, menim sözlerime tek qırımtatar bestekârları degil de, rus, ukrain, gürcü bestekârları, Diycegim, bestekarlar begenip yazalar. Şundan, bundan da ğayrı, meselâ, men Lesâ Ukrainkanıñ, Aleksandr Sergeç Puşkinniñ şiirlerini tercime ettim ana tilimizge ve olarğa yer yazıldı. Onı bugün kimse bilmey, aytayıq, rus tilinde. Bu şiir yañırağanı ve tercimesi yırğa çevirilgenini bestekarlar begendiler ve muzıka yazdılar. Birsine ukrain bestekarı, birsine Server Kakura muzıka yazdı. İşte böyleliknen olar hatta başqa halqlarnıñ şiirleri ana tilimizge çevirilgende olar yırğa çevirilip de keteler. Çoqsı biz bestekarlarnen beraberlikte de çalışamız. Öyle çeşit usullar bar, meselâ, bizde esasen bestekarlar yazılğan sözge musıka yazalar. Lâkin Edip Bahtsaraylı, meselâ, bir vaqıt sözge musıka yazıp olamay. O başta muzıka yaza, soñ oña sözler yazamız. İşte bizim endi halq arasında belli olğan Gemiler, Deñiz, Merhaba, İstanbul, Türkiye ve daa başqa bir çoq yırlarımız böyle usulnen yazılğandır.
Aviz oca, siziñ icadınız nasıl janrlarğa ait?
Men bir çoq janrlarda eserler yazdım, em vestikalı eserler, em bediiy eserler, em halq ağız yaratıcılığını toplavnen oğraştım men. Meselâ, qırımtatar bala lâtifeleri üç kitabım çıqtı. Ondan da ğayrı, qırımtatar muhacir türküleri, yani biñ yedi yüz seksen üç senesi Qırım Rusiye tarafından zapt etilgen soñ, vatandaşlarımız Romaniyağa, Bulğarstanğa, Türkiyege ketip başladılar. O vaqıtta olar yırlay-yırlay, ağlay-ağlay aytıp ketken türküleri. Alâ bugün Rumeniyadaki, Bulğarstandaki, Türkiyedeki tatarlarnıñ ağızında bar. Men Rumeniyada olğanda daa yañılarını yazıp aldım olarnıñ ağızından. Deycegim, olarnı toplap, birinci kere böyle bir kitap çıqtı. Biz Server Kakuranen birlikte o notalarnı yazdı, men ise sözlerini topladım. Qırımtatar muhacir türküleri degen kitap dünya yüzü kördi. Ahmet Aqay lâtifeleri kitabını Biz belli jurnalist Refat Ahtemovnen beraber çıqarğan edik. Ondan soñ Şevket Asanovnen beraberlikte Qırımtatar tapmacaları kitabını çıqardıq. Diycegim, soñ menim özüm biñ doquz yüz doqsan senesi Qırımtatar bala masalları kitabını, Emeksever kirpi ve ayneci tilki degen masallar kitabını çıqardım. Köresiñiz ki, folklor boyunca da bayağı şeyler yapıldı. Aynı vaqıtta vesiqalı eserler yazıv, meselâ, men soñki yıllarda ceñde iştirak etken vatandaşlarımız aqqında Qırımtatarlar ekinci dünya cenkinde degen beş tomlıq kitap azırladım. Onıñ dört tomı endi basılıp çıqtı, eki tomı, birinci, ekinci tomları rus tilinde basılıp çıqtı ve şimdi endi onıñ soñki tomını azırlamaqtammen. Aynı vaqıtta men jurnalist olaraq çoq publitsistik eserler yarattım. Olar da ayrıca, hususan yol oçerkleri, soñ edebiyatşunaslıqqa ait pek çoq maqaleler yazıldı, edebiyatımız ve onıñ ilerlemesine salmaqlı isse qoşqan yazıcılarımız aqqında bayağı bir maqalelerim toplandı, şimdi olarnı toplap ayrıca bir kitap azırlayım. Ne vaqıt dünya yüzü köre, endi o yağını Alla bile. Ve bizim. Daa yaqında aramızdan ketken belli şairimiz Şakir Selimniñ edebiy portretini yazdım. O, qısmet olsa, bir qaç aydan soñ dünya yüzü körer, kitap olaraq. Ana böyle ğayet çeşit sahalarda icat etemiz. Men tercimenen oğraşam, tercimenen çoqtan berli oğraşam. Em nazmda, em nesirde, Em publitsistikada ve aynı vaqıtta derslikler tercime etüvnen de oğraşam. Bu küngeziz endi menim tercimemde altı-yedi derslik çıqtı ve aynı vaqıtta şu dersliklerni tercime etken müelliflerge men redaktorlık da yaptım. Birinci, ekinci, üçünci, dörtünci sınıflar içün Men ve Ukraina kitabı, birinci sınıflar içün matematika kitabı, birinci, ekinci, beşinci sınıflar içün Sağlıq esasları kitapları, coğrafiya kitabı, tabiatşınaslıq kitapları tercime etildi. Köresiñiz ki, bu saada da bayağı işler yapmağa yetiştirdik ve alâ bugün yapamız. Mına, eki kün evelsi beşinci sınıflar içün sağlıq esasları kitabı endi basılıp çıqtı. Aynı vaqıtta men endi on eki yıldan berli ocalıqnen oğraşam, Qırım müendislik pedagogika universitetinde, bu yerde qırımtatar edebiyatı praktikumından, qırımtatar folklorından, qırımtatar bala edebiyatından dersler berem talebelerge. Ve aynı vaqıtta körem ki, bir sıra fenler boyunca derslikler yoq. Umumen, şunı köz ögüne alıp, bugünde-bugün qırımtatar bala edebiyatı degen derslik universitetler içün yazmağa kiriştim. Endi Alla qısmet etse, inşallah, o da dünya yüzü körer dep ümüt etem. Alla yardımcı olsun. Pek çoq iş yaptıñız, em de kelecekte de yaparsız, inşallah. Bunı soñuna qoyarmız, endi, Ableiz oca. Mına, kirmezden evel siz ananız aqqında yahşı aytqan ediñiz, bunı devam etersiz. Edebiyatqa sevgi. Anam.